Tenṭeq-d yiwet, tenna-yas iwakken ad aɣeɣ bab n yiger-agi, aɛeqqa n yired ad ččaṛ ɣer metred. Tenṭeq-d tayeḍ, tenna-yas nekkini lukan ad aɣeɣ bab n yiger-agi, ili s taḍuṭ ad kkseɣ abeṛnus. Tenṭeq-d tis tlata, tenna-yas nekk lukan ad aɣeɣ bab n yiger-agi, ad tteffɣeɣ ad ttwenziwineɣ wuṛaṛ. Unajiɣ din i yella ur twalatt ara ad t-yesḍher d iman-is. Yenna-yas ihi ya a tagini aɛqaggird a yi-d-tcar lmetred, nekkini ad am-fkeɣ uraw. Tenna-yas, tenna-yas wagi d aqesser kan. Tenna-yas d aqesser kan d qesreɣ. Yenna yas lallem yilis agi deg Savernus am fkeɣ sin yilisen. Yenna yas d aqesser kan. Yenṭeq-d tislit a nni yenna yas imi tesɛa twenziwin n wureɣ. Yenna yas mi fka ten id i Rebbi. Ɛeddi ɣef ti tlata. Ɛeddi ɣef tlata ah hna hna ifka-d sidi Rebbi tin a terfed. Tidak mi wwḍent ar dinna yiwet ifka yas. Awurriɣ, tenna-yas Rebwa, tenna-yas d lekdeb, Rebwa i d-yeččar lmetred, nniɣ-nneɣ ak d aqeṣṣar, yefka-yas rrebɛa n yirden, teččar-as-id lmetred n seksu. Tinna nniḍen d iɣenni, yenna-yas i am-d-awiɣ sin n yidis n ubernus, tenna-yas drus, tenna-yas winna d aqeṣṣar kan, ad tewnzen win n pureɣ-nni, tinna ad d-yesɛu ad tewnzen win n pureɣ, yefka-d Rebbi terfed-iten. Asmi i yekteb Sidi Rebbi. Tesɛa taqcict d uqcic. Wwin-d aggur deg twenza n Snisin. Tidak trekniwin-nni usemtiyis. Nna-d-as i Lqibli ad aɣ-d-geḍ ttawil. Wakken-nni ur iẓerr ara wergaz-nnes i tesɛedda d twenziwin n Pura. Nna-as Lqibli-nni yerbeḥ.

Terra-ten temɣart-nni ar lqibla-nni ar daxel tsenduqt, ḍeqqer-iten ɣer lebḥer. Akken tḍeqqreḍ lebḥer, iruḥ yella yiwen n sselṭan ur yesɛi ara dderya, yesɛa ixeddamen, yesɛa lḥut, taḥewwat. Imir-nni tleḥḥu tsenduqt-nni, ɛeddan iṣeggaden-nni temɣar-nni, wwin tasenduqt-nni, rfan-tt deg lḥut-nni, wwin-as-tt i sselṭan. Axaṭer d ixeddamen-is wwin-as acu yellan deg tsenduqt-nni. Akken mi s-yedla, yufa taqcict d weqcic. Yefreḥ, ikerrem-it-id s ideṛṛu ucbiḥ, axaṭer ur yesɛi ara dderya. Iɛedda iṛebba-ten-id. Ṛebban-ten armi meqqrit. Teqqen mmuten imɣaren-nni. Qqimen deg lberǧ-nni n sselṭan-nni, mazal-iken ixeddamen-nni, qqimen deg lxir-nni Allah ibarik. Tenna Meskid, Amek i tt-yexdem wergaz s yemma-tsen-nni? Yeqqen-tt deg tewwurt ur d-aynin. Ḥaca bu sellen. Kra-n ɣer takniwin-nni fell-as Meskid. Ur tt-ḥsiben ara akk axaṭer tesɛa-d iqjan. Ḥaca bu sellen. Imi armi d mi d yiwwas, yeqqel-d srid takniwin-nni s uqcic-nni akked teqcict-nni ur mmuten ara. Iruḥ-d ɣer temɣart-nni alqibli-nni, yenna-as, Tura ad aɣ-tḍebbreḍ amek ara nexdem. Atan nurfa-d wakniwen-nni ur mmuten ara. Ini-as, Wagi d ccɣel-iw aɣbel deg-i. Truḥ ad tesqerbeḥ deg tewwurt, truḥ tkeccem, tufa taqcict-nni. Akka tebda teqcict-nni, tenna-yas, Ma iḥemmel-ikem gma-m? Tenna-yas, Iḥemmel-iyi. Tenna-yas, Ma d agella iḥemmel-ikem gma-m, ad am-d-yawi ṭṭer n lmeɣnni yettɣennin tesɛa u tesɛin d lluɣa ddu ɣer tecbelluɣa, err iman-im tuḍneḍ. Akken d-yewweḍ gma-s, tenna-yas, A gma, tenna-yas, ilaq-iyi-d tawiḍ ṭṭer n lmeɣnni

Bɣan ad k-fken tigi n lɛeddem. Ini-as ad truḥeḍ ar wedrar n lmeḍɛeflin. Ini-as ad truḥeḍ ɣef uɛudiw, ma tewweḍeḍ ar dinna. Ini-as ad teqqimeḍ ad tafeḍ ṭṭir yettɣenni. Ini-as ad tafeḍ yeččur d idɣaɣen. Ini-as idɣaɣen-nni d lɛibad irkelli deg ṣṣut. Ini-as ad tawḍeḍ ar dinna i k-d-yettɣenni.

Isuḍ deg-s, yeqqel d adɣaɣ. Weltma-s-nni la tettṛaju ad d-iṛuḥ ulac, la tettṛaju ad d-iṛuḥ ulac, ur d-yusi ara gma-s-nni. Iṛuḥ ɣer baba Haṣem, iṛuḥ ɣer Meɣra Zemni. Tenna-yas, A baba Haṣem, ḍebbeṛ fell-i. Yenna-yas, A tin iṛuḥ baba ur d-yuɣal ara. Yenna-yas, Ruḥ kan a yelli. Yenna-yas, Kecmen-kem medden, tefkiḍ gma-m ar yiri n leɛdem.

Winna ad yettɣenni, ad yettɣenni, ad yettɣenni ɣer-s d acu akka lxelqa? Ma teɛǧeb-ikem dduṛaya, tinna tessusem kan. Yettɣenni, yettɣenni, acu akka lxelqa? Ma teɛǧeb-ik lluɣa-ya, tinna ssusem ur d-tenṭiq ara. Armi wwḍent ttɛa u ttɛin d lluɣa, dduṛa tecba lluɣa. Yeɣli-d ar irebbi-s, kkin-d ɣer irebbi-s, ṭṭef-it.

Zhu-tt ddunit-agi diɣ anda tella gar illaɛedm diɣ anda tella lmut. Armi d imi diɣ d tameddit-nni tcudd aqerruy-is tuḍen, yewweḍ-d yerna tcudd baɛḍ uletma. Tenna-yas ilaq ad yi-d-tawiḍ Zhu-tt ddunit. Anda uletma ur d-awiɣ Zhu-tt ddunit? Ini ṣebber aqerruy-ik. Iɛedda iruḥ. Ar umɣar-nni ad iɣenni. Yenna-yas a baba Haṣun ḍebber fell-i. Yenna-yas a Tawnemt ma diɣ teḍleb-iyi-d zzhu d ddunit. Yenna-yas a yammi. Yenna-yas weltma-k a Gini tebɣa a k-fker yir ad d-ɛeddem kan abrid amezwaru. Yenna-yas ihi ad truḥeḍ. Yenna-yas ad teffreḍ a sebɛa idurar. Yenna-yas ad tafeḍ ad tafeḍ titbirin ccucufent.

Nisa xelqen-as ɛuhdeɣ deg yifir mɛahdeɣ a Rebbi, ama terriḍ-iyi-d taceddaft-iw ara iniɣ d ḍelbeḍ a k-tefka, awal-iw kan d d rruḥ-iw. Iɛeddan s ḍher d Mass ifka-as tajeddaft-nni. Akken i tt-ifka tajeddaft-nni telsa-tt, tenna-as acu tebɣiḍ, yenna-as bɣiɣ a kem-awiɣ, yenna-as bɣiɣ kan a kem-sɛuɣ deg uxxam-iw, tenna-as yerbeḥ, axaṭer tɛuhdeḍ s Rebbi lmeɛna d Rebbi zik-nni teswa mačči akka am tura. Tɛuhd-it s Ṛebbi, truḥ tedda-d yid-s am imi d-wwḍen s axxam. Yewwi-d zzhu d ddunit-nni. Iṛuḥ-as zzhu d ddunit-nni, tesɛa taxatemt yernu tettkacaf ayen i d-iteddun ad twali, yernu mi tberren taxatemt-nni n Siwun ad t-id-tessers. Akken i d-wweḍ s axxam, ad iɣenni tesla temɣart ad truḥ-d. Tenna-yas taqcict, Ma tewwim-d ihi gma-m zhu-tt ddunit-nni. Tenna-yas, Yewwi-yi-tt-id. Tinni mi tṛuḥ tuɣal ɣer tlawin-nni, tenna-yas, Ihi tura? Atan yewwi-d zhu-tt ddunit, yewwi-d ṭermeɣ-nni. Tenna-yas, Tura ḍebbremt-as amek ara s-txedmemt. Tenna-yas, Tura nekkini ccɣel-im ifukk, dayen. Nefka ad k-abban da nefka, ur yemmut ara. Tenna-t-as imir i wergaz-is, Ilaq ad d-tɛerḍeḍ mmi-s n sselṭan lflani. Tendeɛreḍ-as n txedmeḍ lmakla. Yenna-as yerbeḥ winna ur yeẓri ara. Nuttagad-d ssem. Ad ten-cceččet wakken ad mmten dayen ad iɣbu later-nsen. Akken d-heggat ssem, yuɣ lḥal zhut ddunit-nni, kulci tettwali-t. Tɛedda yernu ad teddu. Tɛedda tweṣṣa argaz-nni, aqcic-nni, tweṣṣa taqcict-nni, Tenna-yas, Mi ara tawḍem, ad wen-d-ssun tiẓerfyag. Nenna-yas, D qrib taggara rrif. Nenna-yas, Axaṭer tiẓerfyag-nni sserxent d ssem. Nenna-yas, D qrib tserfin-as tigi-nni, d lɛezhir i wid t-itessun. Mačči fell-as t-ileḥḥun deg tigi, i lmal-iw mi t-ttessuɣ. Nenna-yas, Mi tuẓeḍ ɣer zdat, ad d-iruḥ umcic. Tenna-yas, Efk-as-id qbel i umcic-nni ad yečč. Yenna-as yernu ad twaliḍ tameṭṭut teqqen deg uddaynin, ad s-tiniḍ ur nsett ara alamma tuli-d tmeṭṭut-nni ar uddaynin, ad twaliḍ acu ara yi-d-yerr. Ɛeddan iruḥen, tɛedda tessad-d iẓerbiyen-nni ur qqnent-as ssem, lqut xnent-as ssem, akken mi yekcem uqcic-nni netta d weltma-s-nni, iḍeqqer tiẓerbiyin-nni ar rrif, yenna-d temɛen akken deffir tedda. D azhu tteddunin yid-sen. Ḍeqqer tiẓerbiyin ar rrif. Yenna-yas tigi d lɛezir-iw i t-ittessun. Mačči fell-as t-ileḥḥu. Yuẓa ar sas asen di lmakla. Iqerreb-d ula d baba-tsen-nni. Nnan-as ihi nekkni ur nsett ara alamma tuli-d tin n uddaynin. Yenna-yas acu? Yenna-yas tin n uddaynin. Yenna-yas tin d-isɛan iqjan ad tt-rriɣ ar tɣerɣert. Nnan-as a Dali.

Messi, yah Messi, Messi tura sirid tura tameṭṭut-inu n udaynin. Ɛedda imir-nni yekkes tacacit, iḍher-d waggur-nni deg twenza-s, tekkes yelli-s-nni tuqqna, iḍher-d waggur deg twenza-s, yenna-as imir baba-s, yenna-as imir i Selṭan, yenna-as kečč d baba-tneɣ, yenna-as tihin-a d yemma-tneɣ, tihin iqqen wedaynin d yemma-tneɣ. Iɛedda yeḥka-as-id taqsiḍt imir mmi-s-nni. Yeḥka-yas-id, yenna-yas, Ihi, d nekkni i d arraw n tmeṭṭut-inna. Ssulin-d imir tameṭṭut-nni, tessared irkelli, ssarden-as akk, nnan-as, Amek ara nexdem ihi tigi? Yenna-yas, Amek ara xdmeɣ wi d-lqad tawiḍ lqibla-nni, ad ternuḍ tilawin-agi, ad tezzuɣ ɣer-k akka wis gedda ɣer uɛudiw, ad d-tawiḍ inya n sett, iqerra n sett ad nexdem d inyan, iḍar n sett d tafala, ifassen n sett d lmesḥa. Tafala tella zikenni illa deg waynen ḥacaw-as n leɣbar-nni n lmal, ttaǧǧan-as akkenni tazuriɣt meqqret, stufa n sin ileɣbar, qqaren-as tafala, nna-as iḍarren-is ad nexdem tafala, ifeṭṭisen-is d lmesḥa, ad ttɛemmiren yis d leɣbar-nni, iɛedda imiren izuɣer tkakawt ad t-izzuɣur deg dayra uɛudiw armi d tameddit, yekkes-as tiqerrin s tirret d inyen. Iḍarren-s d tafali, ifassen-s d lemsaḥi. Tinna tessared-d irkel, ssarden-as irkel meskit, tuɣal-d ar tɣerɣert. Iɣmi ar zhu-tt n ddunit-nni, yesdukel baba-s d yemma-s, ama d aqcic ama d taqcict-nni, ata wakken tḍerru d win ixeddmen lbaṭel. Ala lxir i yelhan deg ddunit, win ibɣan ad ixdem lxir, lxir i yessufuɣen, lbaṭel xas yelḥa xas yelḥa ad yeqqel ad yeɣli.